Rojnivîska xecê sê. Xecê li dû celadet bi dirxan e. Nivîskar Yasemîn Elban Rojnivîsk Îro danê êvarê hêj ku tav nequlîbî bû û tîrêjên tavê di nav odeyê de direqisîn, xecê bi hevaleke xwe ve hatin odeyê. Xecê serê ewilê Kuncên xwe yên gelêrî yên ku dê sipa li xwe bike nîşanî hevala xwe da. Bi dû re pirtûkên xwe yên li ser refikê û bi şûnde jî ez nîşanî wê da. Wer dixuya ku dê sibê xecî bi hevala xwe re biçûye derekê. Hevala wê ji hemûyan bêhtir bala xwe da ser min, li min nêrî û got, Xesê tu çi baş dikî, serboriyên xwe tev li ser rojnivîska xwe dinivîsî. Ez jî ji xwe re rojnivîskekê bikirim û ji vir şûn de Ez jî serboriyên xwe yên rojane li ser binivîsim. Xecê devliken bû û got, Rast e, her çi diqewime ez tev li ser dinivîsim. Ev yek jî pir bi min xweş tê. Xecê tevê hevala xwe ji odeyê derketin û çûn. Bîstek şûn de xecê paş ve vegeriya hat. Ez hildam û danîm ser maseya xwe. Rûpeleka min vekir û wiha nivîsî. Rojnivîska min e xweşevîst. Ez îroj li serê sibê ve heya niha bi ku ve diçim tayrikek li pey min tê. Ez çendê ji polê derdiketim û diçûm baxçeya dibistanê, ew dihat û li nêzî min vedinişt. Lê gava ez bi ber ve diçûm, ew difiriya û diçû. Min ji hevalên xwe re jî qal kir. Bala wan jî kişand ku tayrik li dora min digere. Wan jî çendek em şopandin. Gava ez hatim mal jî min dît ku ew tayrik li ser banê mala me veniştiye û li min dinêre. Ji bilî wê Ez îro pir bi kelecan im. Ji ber ku soba pazdehê gulanê ye û roja cejna zimanê kurdî ye. Sibe zû em ê bi tevî bi malbat, mamoste û bi hevalên xwe ve biçin seyrangehê. Li wir bi coş û bi şahî cejna zimanê kurdî pîroz bikin. Mamosteya me îro ji me re Qala girîngiya cejna zimanê kurdî kir û wiha got, Di sala hezar û neh sed û sî û doyan de Roja Pazdehê Gulanê Celadet Bedirxan û hevalên wî pir tah bûket dane kovareke bi navê Hawarê bi tîbên latînî û seransar bi kurdî weşandine. Ji ber vê yekê her sal Pazdehê Gulanê Weke cejna zimanê Kurdî tê pîrozkirin. Mamosteyên dibistanê tev ji bo şahî bi şagirtên xwe re bernameyek amade kirine. Hinek ji wan koro, hinek şano amade kirine. Mamosteya me jî her yek ji me rûpelek da me û got, Her yek ji we van tiştano ku zû gotinokan ji ber bikin. Sibe weke suprîz derkevin li ser dikê û ji mêvanan bipirsin. Li ser ew rûpelên dabû me gelek lihevanînok, tiştanok û zûgotinok hebûn. Ez ji niha ve pir bi kelecan im. Loma ev cara ewil e ku ez ê derkevim ser dikê. Hêvîdar im kelecaniya min heya wê gavê derbas bibe. Ez ê niha biçim razê, heya sibê êvarê li benda min bimîne. Êvarê çi bûye û çi qewimî ye ez ê dîsa li ser rûpelên te binivîsim. Rojnivîs, Xecê pênûsa xwe danî ser maseyê, rûpelê min dan hev Û ez zanîm li rexê nivîna xwe. Bi dû re çû li ber paceyê. Hinek li derve nêrî û xwe bi xwe got, Ewran dagirtiye, hêvîdar im baran nebare. Ger ku baran bibare, dê bernameya me ya sibê betal bibe. Bi dû re çû raza. Piştî ku ew ket nav nivîna xwe, hê jî bila bila wê dihat. Werdo xuya gotinê ku mamosteya wê dabûyê ji ber dikir. Piştî demekê bi xew re çû û bû ximaxima wê. Sibe zû ji xew şiyar bû. Kincên xwe yên gelêrî li xwe kir û çû li ber neynikê. Wê gavê deya wê hat û got, Xecê! Kincên de pili dihatine. Di were em bi lez biçin, bila em dereng nekevin. Derî dadan û çûn. Perdeya bêdengiyê ket nava malê. Her der di nav bêdengiyê de ma. Beş, car caran ewta ewta kûçikan û car caran jî çive çiva çûkan ji derve dihat. Hê tarî neketibû nava malê, Xwecê bi dê û bavê xwe ve ketin nav malê û perdeya bêdengî ji holê rakirin. Xwecê weke her carî bi coş hat û bi destên xwe yên nermişûk dest bi nivîsê kir û wiha got, Rojnivîska min e delalok. Weke min şeva li nijderê gotibû, em sibê zû rabûn, Siwarê otobusekê bûn. Gelek kes hatibûn. Du otobus heta dev tujî bûbû. Piştî em bi rê ketin, ajokarê otobuza me stranên govendê lê xist, rêwiyên otobusê giş li ber stranan çepik lê dixistin û wan jî stran digotin. Di demeke kurt de em gihiştin ciyek wek çîmenzarek. Me li wê derê barê xwe danî. Peywirdaran bi rêk û pek em bi cih kirin. Keç û jinên wir tev cil û bergên xwe yên gelêrî li xwe kiribûn. Mêran jî şal û şabik li xwe kiribûn. Ev derbûbû cumbişa rengan. Hê bername dest pê nekiribû, keç û xort, jin û mêr ketin milên hev. Govend kerandin. Ez nû hînî govendê bûbûm. Ez bi tevî hevala xwe ketim poçika govendê. Xortê ku sergovendî dikir, pir bi hosletî dileyîst û desmala destê xwe ya kesk û sor û zer pir xweş dihejand. Em du sê caran li pey wan çerx bûn. Jinişka bi muzîk hat birîn û govend belav bû. Paşê pêşkêş van mîkrofonê girt û bi dengekî bilind wiha got, Gelî mêvanên hêja, îro bernameya me gelek têr û tijî ye. Di bernameya me de şanoya zarokan, govend û qoroya zarokan heye. Ji bilî wan suprîzeke wan jî ji we re heye. Lê serê ewilê taşteya xwe bixwin, bi şûnde bernameya me bişopînin. Bi dû re weke dirûşman bi dengekî berz got, Bijî roja cejna zimanê kurdî! Yê ku pêşkeşvan weke suprîzekî qal kir, ew bernameya me bû. Ji ber vê yekê heyecanek bi min girt. Di wê navberê de dayika min bang li me kir û got, Dewer in, taştê amade ye. Sufreya me ya taştê gelek dewlemend bû. Me hê xwarina xwe neqedandibû, min dît sihek li ser serê me diçe û tê. Min dêna xwe dayê ku ew tayrika tih li dora min digeriya eynê ew tayrike. Xofek ket nava dilê min û çavên min jê neqetiya. Xêrik çar caran bilind difuriya, cana jî pir nizm dibû. Di wê navberê de bername dest pê kir û bang li me kirin û em çûn. Me li bernameyê temaşe kir. Pêşî koro derket. Strana wan a ewil zimanê kurdî bû.

Kesên wir jî giş bi wan re gotin. Pişt re şano û govendke derketin ser dikê û dor hate me. Rojnivîs ka min e xweş kok. Ji heyecana dilê min weke daholê lê dixist. Laşê min tev dilerizî. Xwêdan ji serê min diavêt. Ez bi wê halê derketim ser dikê û mam li hêviya dora xwe. Her çendê derbas dibû, kelecaniya min zêdetir dibû. Hevala min jî bi kelecaniyê ketibû. Pêşkêşvana keç pê hesiya, hat destê min û ya hevala min girt û got. Qet şerm nekin. Bi wêrekê li çavên temaşevanan binêrin û gotinên wan bibêjin. Çawa ku sehrek çêbû kelecanî bi hevala min ve nema. Wê li çavên temaşevanan nêrî û got, Dernakeve ji male. Hem ciwan e hem kal e. Geh şûr e geh mertal e, hem neyar e hem heval e, geh şîrîn e geh tal e, Ka gelo kê dizane ev çi ye? Kesên wir tev fikirîn. Piştre keçikek ji nav wan derket û got, Ziman e! Bi şûnde hevaleke me li temaşebanan vegerî û sê car li ser hev wiha got, Çûme li ba du heb terzî, serê wan derizî ji bo hebek derzî. Gelo kî dikare weke min zû bi zû sê caran li ser hev bibêje? Ji temaşevanan kurikek rabû ser xwe, kir ku zû gotinokê bibêje, lê nekarî. Her care xwe şaş dikir. Temaşevan tev bi şaşiyên kurikî keniyan. Hêdî hêdî dor dihate min. Dê min jî ji temaşevanan tiştanokek bipirsiya.

Min dît ku dîsa ew tayrik li ser serê min diçe û tê. Tirsa tayrikê û kelecaniya min tevlî hev bûn. Dor hat hevala beriya min. Mîkrofonê girt û got, Bilo bilo bavê min, tiştek ketiye çavê min. Xwelî be bihele, darik be bipeke, kevir be biteqe. Hevalo dora te! Piştî ku dawî li gotinên xwe anî, mîkrofonê dirêjî min kir. Min kir ku ez mîkrofonê ji destê wê bigirim. Hê min mîkrofon negirtibû, hew min dît Tayrik hat nikilekî serê min xist. Paşê ez hildam û birim. Hingê çavê min birî em li hewayê bilind bûn. Em li ser gelek çiya, banî, deşt, Zozan û Zeryayan re derbas bûn. Piştre li cihekî hêdî hêdî xwe berda erdê. Ez zanîm ber devê bîrekê fir da û çû. Ez çûm li ser bîrê min li hundirê bîrê nêrî. Min dît ku bîr tijî av e. Kodikek bi werîsê ve girêdayî û di hundirê bîrê di aliqandiye. Bîr di nava baxçeyekê de bû. Der û dora baxçe bi gul û kulîlkan ve xemlî bû. Di nav baxçe de xaniyek hebû û li ber derê xanî gelek solên mêran hebûn. Ez hêdîka çûm û li ber pencereya vekirî sekinîm. Dengê kesên hundir xweş dihate min. Yek ji wan wiha digot. Li gorî min ê kesek vê kovarê naxwîne, hema qat xwe pê re aciz neke. Yekî din digot, Ji xwe kes nizanibi tîpên latînî bixwîne. Ji wan yekî digot, Celadet kurê min, hema dest ji vê xebatê berde, dê serê te pê bikeve belayê. Min mereq kir ka gelo ev qala çi dikin? Ez bêhtir nêzikî pencereyê bûm. Min bala xwe dayê ku çend mêrên navser û çend ciwan li ser maseyekî rûniştine li kovarek dinêrin. Ji ciwanan yek ji ser maseyê kovarê hilda lê nêrî û got, Ez te pîroz dikim Celadet. Ev xebat, xebateke hêja ye. Lê ez ne bawerim kesek tiştek jê fem bike. Hemû bi hev re berê xwe dabûn mêrikekî û di ser de gotinên neyînî digotin. Wî jî serê xwe berdabû ber xwe û difikirî. Pişt re hêdî hêdî serê xwe rakir, bi hêrs kovara li ser maseyê hilda û car din avêt ser maseyê. Û piştre got, De baş e, madem ku hûn tev neyînî dibînin, ez ê jî vê kovarê derneqînim. Hê gotin di devê wî de bû, çavên wî bi min ket û zîk li min nêrî. Gava ku min ji rûyê wî dît, min ew nas kir. Rojnivîska min e Delal. Ew Mîr Celadet Bedirxan bû. Di şahiya ziman de postera wî li ser dikê hilewastî bû. Îşlikek bi rengê zer û hevrîşîmî lê bû û qerevateke hêşin li stûyê wî de bû. Min wê gavê fêm kir ku tayrika ez anîbûm ser dewra wan. Piştre Mîr Celadet Bedirxan bi ber min ve hat Pencereyê vekir û got, Tu kî? Tu li vê derê çi dikerî? Dîsa ez bi kelecanî bûbûm û min nizanîbû ez ê çi pê bêjim. Piştî du sê deqa şûn de min bi wêrekî got, Ez ji deverekî pir dûr hatime. Wî çû derî vekir û ez birim nav malê. Kursiyekê da ber min û ez li ser rûniştim. Kesê li ser maseyê rûniştîbûn tev axaftina xwe qut kiribûn û li min dinêrtin. Piştî bêhnvedanekê şûn de Mîr Celadet Bedirxan bi zimanekî şîrîn got, Ka malbata te li ku ye? Min got, Ez ne ji vî dewr û zemanî me. Ez ji dewrekî din hatime. Kesên wir tev keniyan. Bi çavên nebawer li min neyêrîn. Lê Mîr Celadet Bedirxan li min vegerî û got, De ji me re bibêje, ka gelo tu ji kîjan dewr û zemanî hatî? Min li nav çavên wî nihêrî û got, Ez ji serdema bîst û yekan û sala du hezar û nozdeh û pazdehê Gulanê hat me. Hemû bi hev re li min neyêrîn, bi du re jî li hev neyêrîn. Ez rabim ser xwe, li Mîr Celadet Bedirxan divirîm û min got, Ez te nas dikim, tu Mîr Celadet Bedirxan î. Celadet heyirî û got, Tu kî yî? Min got, Navê min Xecê ye. Celadet Koç, Xecê, de ka bêje, gelo tu bi çi sedemê û bi çi awayî hatî vir? Min got, Ez jî nizanim, lê ez vîya baş dizanim ku em ji bo pîrozkirina cejna zimanê kurdî çûbûn seyrangehê. Ez li ser dikê bûm. Tayrikek hat, ez hildam û anî me vir. Mîr Celadet Bedirxan bi şaşwazî li min nêrî û got, Xecê, gelo ji bo çi sedemê roja pazdehê Gulanê bûye roja Cejna Zimanê Kurdî? Min got, Duh mamosteya me ji me re got ku di sala hezar û neh sed û sî û du û pazdehê Gulanê de Mîr Celadet Bedirxan û hevalên wî bi navê Heval kovarekê çap kirine. Ji ber vê yekê her sal roja pazdehê Gulanê weke cejna zimanê Kurdî tê pîrozkirin. Çavên Mîr Celadet Bedirxan û yên hevalê wî belbû bûn. Hemû bi hev re ecêbmayî li min dinêrtin. Celadet kovarê girt destê xwe û got, We bihîst, êdî kî çi dibêje bila bibêje, ez ê vê kovarê derxînim. Piştre ji man derket û çû li ser kefiya bîrê rûnişt. Ez jî çûm li rexê wî rûniştim. Bi şûn de li min vegeriya û got. Xetê, zarokên serdema ku tu jê hatî bi zimanê kurdî dipeyivin, min kir ku ez pirsa wî bibersivînim. Hev min dît ku dîsa Tayrik hat, nigilekî serî min xist, ez hildam û birim. Hingê min dît em bilind bûn. Piştî demekî hêdî hêdî xwe berda jêr, min danî erdê, firda û çû. Cihê ku ez danî bû nêzî şahiyê bû. Loma dengê muzîkê xweş dihat. Ez bi ber deng ve çûm, min dêna xwe dayê ku hevalên min tev ketine der û dorê li min digerin. Gava wan ez dîtim pir şa bûn. Hemû bi hev re hatin û ez hembêz kirim. Giş li dora min kom bûn û rewşa min pirsîn. Min jî ji wan re qala tayrikê û celadet bedirxan kir. Pir di wan xweş hat. Giş xweziya xwe bi min anî. Berêvarê şahî belav bû. Em vegeriyan û hatin malên xwe. Rojnivîska min e xweşevîst. Roja min wiha derbas bû. Lê hêj jî dengê Celadet Bedirxan di guhê min de ye ku got. Xetê, zarokên serdema ku tu jê hatî bi zimanê kurdî dipeyivin.